Tiri pa Most High pa gomo guru reHeights Shopping Center ndo patiri tichida kumbonzwisawo zvakawanda nevanoshandirawo vari ipapo vanoitawo basa rekuruka ruka nezvakawanda zvinenge zvichiitwa ipapapo ikai timbonzwisisa zvakawanda kuti covid isati yatanga yavhiringidzawo sei basa ndina amai vandinawo pano muzvara nhasi eh, kuzenge tichikurukura nezvekunzwisisa kuti zviri kumbofana famba wani wani amai makadii tiri pedu makadii tiripo eh, ndinoitwa cloud mombe ndozita mungatanga nokutipawo zita renyu kuti munoitwani nechilimhanzi tinoita basa rekuruka kushandisa maoko zvimwe tinotengesa zvimwe tichihodha zvimwe tinoruka nemaoko edu panapa pabasa panotisimudzira kana tichiruka pano tinoita mabasa akawanda wanda kuruka madhoiri kusona tinoruka zvakadaiwo ari maplatements maplatements ya tinoruka machairbags tinoruka mabed cover tinoruka madress tisati tapinda mucovid taishanda zvakaoma takakurisa vana vedu panapa tikapinza chikoro tichiiwana panapa vamwe vachitoenda kumakosi vachishanda panapa basa redu rakanga riri basa raibudirira kudhara covid isati yasvika nokuti takanga tichiterera dzimba chero vakanga vasina vanovaterera dzimba vaiterera dzimba kuendesa vana vavo kuzvikoro kuita mabasa akawanda wanda mudzimba atakanga takamirira isu semadzimai asi iko zvino izvi nenyaya yecovid-19 zvinhu zvedu zvese zvaderera hatichisina kana chimwe chinhu chatiri kutombowana pano tiri kungorinda nzvimbo yedu kuti nedzimwe nguva tikabva pano tikagara kudzimba tinotorerwa nzvimbo nekanzuru saka takungouya mazuva mashoma shoma tichigara three days pasvondo touya togara three days pasvondo zvikurukuru paweekend tichitotaimirawo kuti pamwe paweekend tingatowanawo vanhu vashoma shoma vanotitengera but haa kuwana kwacho kudikidiki zvekuti pangatengerwe vanhu two vazhinji vese vanodzokera vasina chunhu saka zvinhu zvakatiomera panguva ino yecovid nguva yelockdown takaona nhamo inguva yekuti vana muchiona vari kufamba kudai so vakararama nemananga nenyemba takanga taiye kuenda kwaisvikira varimi vekuruzevha tichitora zvinhu zvedu izvozvo zvemadhoere edu iyaya tichinovachinjisa ikoko nechikafu tichipuhwa chikafu kuti vana vararama Ndo basa ratakanga takuita pa COVID-19. Asi Mwari vakangotinunura zvedu asi takaomerwa. Hatina kumbowana patakabetserwa kana nechimwe chuno. But nokuda kwaMwari takangorarama takango chete. Taitoonawo vamwe vachitosumudzirwawo vachinzi nokuti vari kushanda basa remaoko vane zvavari kupiwa asi isu hatina chatakapiwa pano pano panzvimbo pedu apa hapana chatakapiwa kana chatakamborangarirwawo kana nehurumende haina mbotirangarira kusvikira nanhasi tiri vanhu vari kungotambudzika tiri kungovavarira zvekuti munhu mwana wako haangafi wakatarisa unototi pano wabata pano wabata pano wabata tikambonodzura nhokwe tikamboruka tumabonde tiri kutambudzika hatingamboti tatosununguka aiwa tichiriko kutambudzika kwacho isvino tinofungawo kuti dai taiwana rubatsiro isu techikumbirawo rubatsiro kuti dai taiwana rubatsiro iko zvino izvi tinenge tiine basa redu riri panapa zvimwe zvimwe takaunganidza imba payakagara ipapapa yakazara nezvinhu zvedu asi hatina market hatina market dai taibatsirwawo nekuwaniswawo market panapa tichibatsirwawo nokuti kana tikashaya dzimari dzekuhodha tipuhwo zvinoitawa vamwe tinongonzwa isu mumaredhiyo umu zvingonzi vekwakati vapiwa mari vekwakati vapiwa mari yekuhodhesa kuti vasumukire isu hatisati tambowana betsero ivovo kubva tichitanga pano hatisati asi tinongozvionerewo kuna vamwe asi mwoyo yedu inozvirwadzirwawo inoshuvirawo kuti dai tabetserwawo zvakafanana kunge uine mwana wako vamwe vana kana vachipuhwa kudya umwe mwana akamira panze akamira panze anonzwa kurwadziwa eh, asi ari kudya anonzwa kudi kufara saka isusu hatisi kufara nokuti hatisi kumbocheukwa kuti pano pahaisi pane vanhu vacho vanobatsira nyaya idzodzo idzo tine matanho atinovapa akawanda tivaverenge vanouya panapa vachitora mazita edu nezvitupa zvedu tinonyorwa tanyorwazve tanyorwa tanyorwa hazvina zvinombotibatsira kana chatakambobatsirwa nacho hatina asi vanongo vachingotora mazita edu vachiinda nawo pamwe ndo vanotonowana nawo ndo zvataa takutofungawo kuti pamwe mazita aya avari kutora aya vari kutogena nawo ndokuti vanotinyora kana ipo pacovid apo vakauya vakatinyora vakati muchapuwa mari pamwedzi pamwedzi hatina kuzviona kana kutombonzwa zita racho richidedzwa totozonzwa vamwe vakudedzwa vakutonzwa vari kupiwa mune dzimwe nzvimbo pano kuno hakuna hatisati tambosanganidzana nazvo asi vanhu vanouya vachitora mazii pano vewelfare vanouya vauya futi vachitora mazita edu pano asi havana chavanotibetsera nacho amai chirumanzi regai ndikotenda nyangwe nenguva yenyu e, tinongoramba chinamata kudai bhizinesi radzokawo panzvimbo e, makwanisa kurarama semuraramiro wenyu e.
tinotenda mhuri yezimbabwe aiwa nesuwo maita basa